Kwe mar, wamar gangwa kong ngam adi ngam acel. Ka dong mar eno ni tye, tyen lok kene kene nongo lamera mo opoto i yo kenyo, imako ciye ni ni okelo tin dok ipenyo pi lok. Ka wan omito gang kwan ocung kany, En mito i gang kwan ocung kany ki gur bati i wiye litinowa obed kany. Lokke yotoyot en dong ocako ito pala iye. Wamaro pacowa ki miyo aryo waribbe i kinwa. Mar woto kacel ki ngo? Ki ribbe. Pe wanyet tic Wegi kom acel ma wun wutye kanyenu ticwu dit mada, dok bene cwinyu myero gubed yom ni adwol ma mewu. Won kom adek cwinye myero obed yom ni, 'Dongo lobo tika abino i pacona? Kadi in ikato i adwol mukene, iwoto ma iwakke. Pe wii tek pien ingeyo ni olo to ngo, development tye ka cakke i paco botwa. En tyen lok ma omiyo kiketowu lutela ni eno, olo to dongo lobo myero kobed tye, kubbe ki dano wek dongo lobo kobed tye i paco. Wan oyelle ki kuca ni myero wakel ki kany bene myero wati iye. Wan oloko ki kuca ni kikony paco, watye ki MP miya ki abic ki pyera aryo wiye abongwen, miya abic ki pyera aryo abongwen. Ma kare kene lok i palamen wek kicini loki pe yot. Wek wang langet ma doro ot palamen onene ci ocimi ni angada i loki pe yot. Yot kor. Ento omyero ibed ngo? Cok. Dwe abicel ma wan abiro ma wan dong kelo ci jo mukene naka acel peya olok i palamen. Peke. Ma mogo bene tyeko mwaka abico ma pe owaco lok nying lok adi. Lok ada en atye ka waco-wu ni.

En awanyi ngo ma wan waromo tiyone kacel macalo wan lunywal? Ngo ma wun wuromo tiyone? Ngo ma an aromo tiyone? Ngo ma wan waromo tiyone kacel? Dok oniang wa. Awayi wun wugo tufali ki wang ngo ka nongo tufali ki wang o kom bedi ni kono ogedo do cakke o kany. Wanong puni ma gang kany ki lok kwedgi. Pe ki kel puni ma woko Puni ma nge ocwec ki gang kan tye ko? Pien pire tek ni myero wadong gangwa, wadong pacowa. Mitiwa tye ni wadong gangwa. An awoto i lobo pa dano mapat pat. Ka aneno nongo cwero cwinya mada. Dok bene ka aneno kit ma dano ribbe ki cen kwede, ci abolo wanga gang ca wa, wan waromo ribbe me dongo gangwa mono nining?

En aye gin ma wan omyero ni enong pe nyeko ni nyaka gari pe obedo tye akwan mada. Myero oyeny yo walac coko kwede wek kwanne oballe-o. Tim marac, tim marac adada. Anga adiki ma leyo kar wa me bedo en pi ka litino pe okwanogi kany? Nga ma wan owekkigi tela? Pien wan pe obibedo matwal. Jo ma myero wawekki gubed tye angagi ma myero wawekki gin? Mukene aromo waco ni motoka pe abipiko moo iye ma weko awoto ki tyena. Tyena tye ngo ma geng awot? Cennona gwoko oko konyo komuniti. Me atimo bal? Man meno pi anyim koo. Mukene bene wang i caa abiro adek cam tyena me caa abiro twero agwoko diki ma akonyo ni paco nongo atimo bal awaco i iya ni pe pe nye pe bed mot in romo bedo ni rii kec bene ci kikelo aloka loka ee an abedo ka gwoko cene gwoko cene te waco nongo aketi tic ajale ci imak gudi eno neno kwanyo ki

inongo yamone mit mada. Yen jo-ni opito ti macalo cik ka pe ipito yen i gangi i mariko. Cik ma kuca tek mada. Dano opito yen-no weng i teng yo weng, kin gang weng nongo yen-no. Kigoyo lam naka i kin gang weng, lam me ken, mac me dang dang ma yen-ne bene odongo lobo ma yomo cwinyi mere adada. Gang kwan kany rom ki laya acel naka i abiro. Wager kwedwu ka adi? Acel. Gum maber ne kimiyo ngom. Wuye wek apwo jo mumiyo ngom matek tutwal. Wupwoyo wudongo ci wupwogi. Lawo maja onongo myero injinia o kany ma goyo plan.